Fuck, fuck! History. Iktar minn history anka biology għandi eh, ftit. Kif jidħlu n-nies għax jagħmel? Ma l-ewwel jaqbad u jelimina l-Mattias mill-istorja. Ma rabbis leku, għax ma murx nara sal-kamra ta' sodda x'da meta ħerġa jibbis. Insen mulkom la violent u jien nixtieq ninaqat kopja ma' Miegħi, eh, ma tantx tista' tagħmel kopja ma' min trid tagħmilha. Jiġuni żewġ ismijiet f'moħħ imma ħalli noqgħod miegħek. Ejja, ejja, ħalli nibdew il-kors ta' Kiana. Ta' Kana? Eh, dak ieħor, ta' Kiana. Huwa kors intenzjonat biex inti wara li tagħmlu tħossok aħjar. Eh, għajdi. Ara, kull ma tridu tagħmlu tistgħu tippruvaw magħna din. L-ewwel tgħidu darbtej biex tirranka u tella' tgħid

Qed inħossni ftit confused għax taf jiena l-ewwel kont ma' Kjana u I was feeling a connection, isu kelli biex tifhimni jisni kont melita jew kella kont epic. Imbagħad f'daqqa waħda ġew go and they're offering me a new contract, qed tifhem u jisni jisni ma nafx se nagħmel. Fuck, fuck! Fimtek, fimtek. Issa taf xiex u koll, għax inti, you have to understand what I've been through into this villa. Mela, first nidħol bħala bombshell, mbatt ehm, għalaw nil-barra, mbatt kelli connection ma' kjana, ċoħe l kelli connection ma' kjana, mbatt għalaw nil-barra, mbatt erġajt tħalt, u issa jdaħlu li two bombshells, which I have a history with. Fuck, fuck! History? Iktar minn history anka biology għandi eh ftit. Fil-fatt as soon as I was in trouble taf x'għamilt? Mort għal hobby favorit tiegħi. Immiss id-dudu. Il-pubertà! Jiena l-iktar wieħed li niggosta fid-dar huwa lil Selwyn. X'teknika għandu u x'irġulija. Kif jidħlu n-nisa x'jagħmel. Mal-ewwel jaqbad u jelimina l Mattias mill-istorja. Għaraw daqsxejn. Mela. Malli mbagħad isemmulu li qiegħed ma' Lea għax jgħidilhom. Inti kapil ma' Lea. Imma eżatt, ġast kapil għall-isem. Kopja l-isem, eh? Kemmu tal-kelma. Jien available, bro, jien available, ma jaqafx hemm għax hu Bħal belva ċana s-sess. Bħal belva umana qisu ħajra, anka d-daħq għandu ta' ħajra semgħu. Lallu, bro. Ixraqlek, għandek ftit, imma jien, jien, nippreferi tfajla. Naturali u għas. Sempliċi, iktar aħjar. Min? Ifhem li mhux vera l-iktar ħaġa importanti għas sempliċità, imma kif kien qalilna l-kelb ta' Selwyn stess, inti

Għandha ħafna affarijiet għandha ħafna affarijiet inkomin u hekk ġifieri. Għax naqbel ma' Elenja, minn toġobni iktar u isin ġobni u tiftijaj. Kien dik ta' kampari nafek u hekk. Iħobbok in-nannu, dan il-vantaġġ iħobbok in-nannu. Għandek vantaġġ kbir. Smajtu x'qal Kion? Illi n-nannu togħġbu Noemi. Hija, laqqas kont qed nagħti kas ta' x'kont mjedi billi l-spinach leaves. U inti taf għal di Noemi? Le, laqqas qatt ma smajt min hi di Noemi jiena qatt. Imma hu qisu jaf għax mill-ewwel twaqqa' faraħ. O, da ma tafx kif inhuma dawn l-affarijiet tax-xjuħija. L-aħħar darba. Ibbiesli u għanqi! Daqqa tibbieslek saqajh u llum ibbiesli u qlilu miss u xjuħija! X'mala bbieslek u għax ma mortx nara sal-kamra tas-sadd għax da meta ħerġa jibbies? Mhux hekk! Tin naqra r-remote intej dalwaqt! X'differenza minn Noemi! Ejja! Ġej! Dak kollox għal Love Island tal-lum, aħna niltaqgħu għada fis-sebgħa ta' flaxija, dejjem agħmlu subscribe, like, follow, share, insomma, xerrdu l-kelma. Narawkom!